ברוכים הבאים צו די זעקסטע עפיסאוד פון טיף טיף פאדקעסט. די עולם האט געבעטן אז איך זאל רעדן פון טעקסעס. די עולם וויל וויסן, וואס איז טעקסעס? ווי איז טעקסעס? ווער וואוינט אין טעקסעס? ווי אזוי זעט אויס די אידישע קהילה אין טעקסעס? וועל, טאדעי וויר דואינג איט. היינט ברענג איך ארויף בעזרת השם מיין גוטע חבר, מיין נאנטע ידיד, איינער פון מיין נענסטע מענטשן רבי אריה וואלבער שליטא. רבי אריה איז א רב וואס ער וואוינט דא אין טעקסעס, ער וואוינט שוין דא כמעט צוואַנציק יאר, אפשר מער ווי צוואַנציק יאר, סאמטינג לייק דעט, און ער איז איינער פון די מענטשן וואס איך רעד צו אים, איך קען זאגן באמת יעדן טאג אפילו ווען איך פאר ארום די וועלט, I'm talking to ר' אריה וואלבי עוורי סינגל דעי. פארדעם איז עס א גרויסע זכות אים ארויפצוברענגען צו קענען רעדן אביסל וועגן אידישקייט אין טעקסעס וואס טוט זיך דא און וואס ער טוט דא אין טעקסעס. אבער פאר מ'גייט אריין אין די עפיסאוד לאמיר ענק זאגן נאמבער וואן פאר דער וואס וויל אויסהערן די פאדקעסט אבער ער האט נישט קיין אינטערנעט עקסעס איז דא א סעלושען ס'דא א האטליין מ'קען רופן די פאון נאמבער וואס איז

נײַן צוויי נײַן זיבן זיבן זיבן פֿינף פֿיר צוויי פֿינף. יעצט לאמיר אוודאי באדאנקען די ספאנסערס פון די עפיסאד און די ערשטע ספאנסער איז לולייכעס, איך ווייס אז הונדרעטע, טויזענטע אידן זענען געפארן קיין ארץ ישראל מיט לולייכעס פאר סוכות, ס'איז אויך געווען הונדרעטע אידן וואס זענען געפארן מיט א לולייכעס טשארטער קיין אומאן ראש השנה ברוך השם ס'איז געווען סוקסעספול, די וועג אהין די וועג צוריק, איך בין ממש ווייניגער ווי פֿיר און צוואַנציק שעה צוריק צוריקגעקומען פון אומאן, ס'איז געווען א לאנגע עקספיריענס, איך בין געווען סטאק אין יוראפ, דאנט עסק, אבער ברוך השם, דער וואס איז יא געפארן מיט די לוחות, נישט איך, איך בין נישט געפארן ווייל איך האב נישט געהאט קיין פלייט פון טעקסעס מיט די לוחות, אויך איז די צייט נישט געווען גוט פאר מיר, איך האב געדארפט ארויספארן שפעטער, און די לוחות פלייט לעפט ערליער, פארדעם בין איך געפארן אליינס, אבער פארדעם בין איך אויך געווארן סטאק, די פיפל הו ווענט מיט לוחות דיד נאט געט סטאק, סאו חברה, לערנסט א לעסן פון מיר פון מיין פערסענעל עקספיריענס, גאו וויט לולעכעס ווי מען דארף נאר גיין, קאל לולעכעס זענען אן אמעזינג קאמפאני א טרעוול עידזשענסי וואס מען קען זיי טראסטן זענען רילייעבל, איך ארבעט שוין מיט זיי אפאר יאר, רוף זיי זיי גייען ענק העלפן און זיכער מאכן אז אייער טריפ איז סוקסעספול, ווייל מיינס איז נישט געווען די פאון נומבער איז סעווען וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, נאכאמאל די פאון נומבער איז סעווען וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, מען קען אויך גיין צו זייער וועבסייט ללכת דאט קאם דאס איז על עי על אי סי עיטש אי טי דאט קאם אדער קען מען שיקן א אימעיל צו אינפאו עט ללכת דאט קאם, וואן מאר טיים די פאון נומבער איז סעווען וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, שקויעך ללכת! און אוודאי לאמיר באדאנקען די צווייטע ספאנסער פון די עפיסאוד, מפואר! גייז, מפואר איז דא פאר ענק, ס'קומט די יום טוב סוכות נאר אפאר טעג אוועק, און די עולם דארף לולב האלטערס, אתרוג האלטערס, נויס סוכה, מחזורים, עניטינג יו ניד אין די דזשודעיקא ליין, מפואר האט עס פאר א גוטע פרייז און מיט אמעזינג קאסטומער סערוויס, דא נאט וועיט, קאל מפואר, גיי אריין צו מפואר, שיק זיי א וואטסעפפ, גיי ארויף אויף זייערע וועבסייט, ווייל ס'קומט יום טוב און יום טוב גייט נישט ווארטן פאר ענק, סאו וואט דו יו דו, יו קאל דעם, די פאון נומבער איז זיבן וואן אייט פאר טרי סיקס זירא סעווען זירא סעווען, זיבן וואן אייט פאר טרי סיקס זירא סעווען זירא סעווען, מען קען אויך גיין צו מפואר דזשודעיקא דאט קאם, דעטס MeFoar JUDAICA דאט קאם, זיי האבן געשעפטן אין בארא פארק, וויליאמסבורג, מאנסי, לעיקוואוד, און אוודאי די וועבסייט וואו זיי קענען דעליווערן עניוועיר אין די יונייטעד סטעיטס אויך צו טעקסעס. נאך איין מאל די פאון נאמבער איז סעווען וואן עיט פאר טרי סיקס זירא סעווען זירא סעווען, אויך ביי די וועי ס'דא א גרויסע סעיל ביי מפואר, ציצית, טליתים, נאר ביז ערב יום טוב, קרעיזי פרייסינג, א טלית פאר בלויז נײַן און זעכציק דאלער, ציצית פאר בערך צוואַנציק דאלער, גאו אין דעיר געט איט דאן, סעווען וואן עיט פאר טרי סיקס זירא סעווען זירא סעווען שקויעך מפואר! יעצט לאמיר טאקע אריינטאנצן אין די עפיסאוד ס'מיר א גרויסע כבוד צו ברענגן צו ענק ר' אריה וואלבער שליטא. ערשטע זאך איז איך בין זייער אינטימעדעיטעד אקעי.
פון די פאדקעסט קאוז איך בין נישט קיין אידישע פלוענט ספיקער אבער איך געלערנט אסאך יארן אין ישיבה אין חסידישע חדר און איך האב געלערנט אביסל אידיש עס איז א גוט ריוויו, א גוט פרעקטיס. צו מאכן חזרה. יא יא. אויב געדענקסטו נישט, אבער אויב איז עס צו שווער, קענסטו אוודאי רעדן אין ענגליש, כ'בין זיכער אז די עולם גייט פארשטיין, אבער די עיקר איז די עולם זאל וויסן אז דו האסט געמאכט השתדלות צו רעדן אפאר ווערטער אין אידיש. דו האסט געזאגט אז עס איז א בלענד, א בלענד איז זייער גוט פאר מיר. יו קען דו א ליטל ביט אוו באוט. יא, דעטס רייט. אקעי.
נאר אריין ווארפן אפאר אידישע ווערטער דאס הייסט אידיש. אה.
מאדערן דעי אידיש. סאו יו נאו וואט, לאמיר צוריק גיין אביסל, פאר מען גייט אריין צו איראן צו טראמפ צו די אלע זאכן, לאמיר רעדן ערשט פון דיר, ווער ביסטו, ווער איז הרב אריה ווילבער? סא מיין טאטע איז פון איז פון איז פון באר יעקב. באר יק ווי איז דאס? דאס איז א קליינע שטעטל, מיינע זיידע זכרונו לברכה איז געווען די משגיח פון די ישיבה דארטן, אקעי. ער האט מיט די השגחה פון די חזון איש ער האט גע אפענד די ישיבה פאר פאר מוסר.
אינטערסאנט. ער איז געווען א בעל מוסר, ער האט געלערנט ביי רבי ירוחם לבוביץ אין נמיר. אקעי.
און
מיין טאטע און מיין מאמע, מיין מאמע איז פון קראון הייטס. פון א ליבאוויטש משפחה? ניין, אינגאנצן נישט. אבער בעלזא, א הייסע בעלזע משפחה. אקעי, אין יענע צייטן אבער איז קראון הייטס געווען א גרויסע מיקס, ס'איז נישט געווען נאר ליבאוויטש. זיי מעיד אימיגרעישאן טו וויליאמסבורג און טו בארא פארק. אקעי. נאכדעם מיין באבי און זיידי, זיי האבן געגאנגען צו בארא פארק.

האו דאס עוורי פערסאן געט טו ביקאם עי גרעיט פערסאן? דעטס די ספר. די ערשטע שאלה איז, יעדע מענטש קען ווערן א גרעיט פערסאן? יא אוודאי. אקעי. און וואס איז זענען די עצות וואס דיין זיידע געט פאר א מענטש? יעדע יעדע
מידה איז א איז א גאנצע עולם. איז א גאנצע וועלט. אקעי.
יעדען טרעיט.
איז א א כעסן איז א גאנצע עבודה. מען טאר נישט זאגען אין אידישקייט אזוי איז עס, אזוי איז עס, השם מעיד מי די וועי איי עם ענד דעטס איט, נאו, יו האב טו מעיק טשעינדזש.
אהא.
נישט בעסער ווערן, אנדערש ווערן. מיין זיידע האט געזאגט אסאך מאל, נישט בעסער ווערן, אנדערש ווערן. יו גאטע טשעינדזש, מעיק א טשעינדזש אין יור לייף.
אהה. איך שטעל מיך פאר אז דו האסט אסאך מאל דורך געלערנט די ספר? אהה. וויפיל מאל?
א פאר.
א פאר. זיי זיי זאגן איינע פון די פון די צדיקים זיי האבן אים געפרעגט דו האסט געלערנט שס? ער זאגט יא איך האב געלערנט שס. איך האב נאר געלערנט האלב שס. אקעי.
וועלכע האלב?
וועלכע האלב דו ווילסט.
פארשטיי. אבער דיין זיידע, טעל מי א ליטל ביט מאר, דיין זיידע איז געווען א, נישט קיין חסידישע? ניין.
ער איז געווען א ליטווישע? יא, ער איז געווען פון, ער איז געווען פון, פון בערלין אין דזשערמעני. א יעקע. א יעקע.
אקעי. און זיין טאטע איז נישט געווען א שומר שבת, זיין מאמע אויכעט נישט. אבער איך האב איהם געפרעגט, האו דיד יו ביקאם סאו גרעיט?
אקעי. און ער האט געזאגט ערשט איך בין נישט אזוי גרייט. אקעי.
איים נאט סאו גרייט, גרייט אין אידיש איז רעדי. רייט. איים נאט סאו גרייט. סאו הי סעד אן עמעיזינג טינג, הי סעד דעט יעדן פרי ווען זיין מאמע האט געטייד היז שוז, אקעי.
זי האט געוויספערד אין היז עיר, לערן תורה. גייט צו ישיבה יעדן מארגן אינדערפרי. און דאס איז א מאמע וואס איז נישט געווען קיין שומר שבת? נישט געווען שומר שבת.
זי האט געזאגט זיין הער פאדער וואס שומר שבת. הער פאדער וואס א חשובע איד. באט יו העד א לאט אוו ריפארם יו העד א לאט אוו. נישט קיין חילוק פארוואס, ס'איז געווען סיבות פארוואס זיי זענען נישט געווען קיין שומר שבת, אבער נאכאלץ האבן זיי געהאט די נשמה די פילינג אז דאס מוז מען טון. יא. און זי האט, שי וואס אלוועיס אינקארעדזשינג הים.

ווער האט אים געזאגט? די פאליש גאווערמענט. אה ווייל ער איז געווען בעיסיקלי ער איז געווען א סיטיזען פון די פון די גאווערמענט וואס אטעקט יעצט פאלענד. יא. סאו ווי האט מען אים געשיקט?
ער האט געגאנגען צו סווידען.
אקעי. און סווידען ער האט געטון אסאך אסאך אסאך זאכן איז געווען א א גרויסע עסקן מיט הצלת נפשות מיט אגודת ישראל און ער האט סעיווט טאוזענדס אוו פיפעלס לייווס.

און זיך, wow, אקעי. ער האט גערעדט אין די ניוספעפער, ער האט געגאנגען צען שעה אין א אין א טרעין צו טו מיעט אפ וויט דיעז גערלס. ער איז שוין געווען חתונה געהאט? נע.
א בחור. א בחור.
און ער האט געזאגט דו גייסט נישט גארנישט, דו גיי, יו נאט גאוינג עניווער, יו קאמינג וויט מי, ווער אפענינג אפ א סקול פאר יו. אקעי, סאו ס'א שיינע מעשה, אבער לאמיר דיך עפעס פרעגן, ער איז נאכנישט געווען קיין פעימאס גדול בישראל, פארוואס האבן זיי אים אויסגעהערט בכלל? ווער איז ער געווען צו קומען און זאגן און. ער איז געווען א ערענסטע איד, ער האט געזאגט אז ער האט געקומט מיט אביסעלע ברויט צו עסן, ער האט זיי געברענגט ברויט? יא. אקעי. אביסל פאר לאנטש. ער איז געקומען מיט זיין אייגענע ברויט? מיט זיין, יא. אקעי.
ער האט געמאכט נטילת ידיים. אהמ. און אלע די מיידלעך האט געוויינט. פינף יאר, זעבען, זיבען יאר, זיי האבן נישט געזען.
פששש. דאס איז דערמאנט פון פאר די מלחמה וואס איז געווען. ווען האט ער חתונה געהאט? נאכדעם אין ארץ ישראל. ער האט נישט גענומען איינע פון יענע מיידלעך?
יא ער האט גענומען מיינע באבע, אקעי.
מיינע סבתא,
זי האט זי האט געווען א טיטשער אין די סעמינאר. אה. אבער מיין זיידע האט געזאגט ער האט געווען אין מידל אוו א מיטינג, און אינמיטן מיטינג, מיינע מיינע באבע האט געעפנט די טיר, און אה! פארמאכט די טיר. מיין זיידע האט געזאגט, דאס איז דאס.
פארוואס האט ער דאס געזאגט? ער האט געזען, דאס איז דאס איז מיינע מיינע ווייב. אבער ס'איז נישט געשען פאר אסאך יאר? אה, נישט נישט צופיל צייט נאכדעם. צוויי דריי יאר? ווי לאנג? כ'ווייס נישט אבער איך ווייס נישט די בדיוק די האו מאטש טיים באט איז געווען איז געווען א זייער זייער מיינע באבע פון פון וואנען קומט זי? זיינע טאטע? איר טאטע? איר טאטע איז געווען די משגיח פון סלובודקי ישיבה. וואו.
איז געווען א זעהר זעהר חשובע משפחה. און זיי זיי זענען נישט זיי האבן נישט דורך געלעבט די קריג די די עלטערן? ניין.
גארנישט. סיי נישט זיינע עלטערן נישט אירע עלטערן. ס'איז ממש צוויי א בחור מיט א מיידל אינגאנצן אליין. יא אבער אסאך מענטשן האט נישט געוואלט אז אזא שידוך וועט וועט וועט זיין.

פֿינף און פֿאָרטי פֿײַװ מינוטס. ס'איז לעבן בני ברק? ווי איז עס? יא, נישט נישט. ס'איז לעבן די עירפארט דארט ערגעץ? יא. אקעי. יא, ניר רמלה. אקעי, סאו די די ביסט אויפגעוואקסן בעצם אין אמעריקע, רייט? יא. און אין אמעריקע האט מען געוויסט פון דיין זיידע ווען די ביסט אויפגעוואקסן מענטשן האבן געוויסט ווער ער איז געווען? מיין גאנצע לעבן מענטשן מענטשן פרעגן מיר אה וואלבע אה זיידע אהא.
מיין האול לייף עווריוואן וואס אסקינג מי דעט. סאו דו ביסט אויך א רביש קינד? יא.
רבישע קינד. אקעי.
מיי גרענדפאדער אלוועיס סעד יו ניד טו בי גרעיט, דאנט, יו נאו, דער'ס נאו שארט קאטס. רייט, ס'אזוי ווי די ווערטל וואס מ'זאגט מיט יחוס, ס'איז בעצם א טשעק מיט א באנטש אוו זיראוס, מ'מוז לייגן די איינס. יא, ס'איז זייער א שיינע זאך, אבער מ'מוז אליינס זיין א.
אקעי.

וואס מען טאר נישט זאגן. א אידישע יונגל רעדט נישט אזוי. ווי אלט ביסטו געווען?
ניין טען. אקעי. ניין טען יערס אולד. און מיין מאמע איז געווען שאקט. זי האט געזאגט, וועיט טיל יור פאדער קאמס האום. טיל טאטע, טיל אבא קאמס האום. מיין פאדער קאמס האום, מיין פאדער זיצט מיר אן די פראנט פארטש, און הי סעיז טו מי, איים נאט אפסעט דעט יו סעד וואט יו סעד.

וואו? אין מאנסי דאון האוו פאבליק סקולס.
אויפגעהויבן? די גאנצע משפחה אלעס אוט? די גאנצע משפחה אלעס אוט. אלץ פאר חינוך.
וואו. הי סעד, מיי טשיילד איז נאט עט פאלט דעט איי פוט הים אין א פלעיס וויר דער אר טשעלענדזשעס.
אהא. ער האט גענומען די שולד אויף זיך. סאו ווי ביסט געווען ניין יאר אלט? צען.
סאו ארויס פון סטאלין ארויס פון מאנסי? ארויס צו מאנסי.
צו מאנסי, אקעי רייט, צו מאנסי, און ווי ביסטו געגאנגען דארט לערנען? בית מקרא, ישיבה בית מקרא. סאונדס ליטוויש.
איט איז.
אקעי. עז ליטוויש עז איט געטס. דעט וואס די ענד אוו מיי אידיש קאריער. אהא, פאר דעם שטייט מען יעצט דא, מען מאכט א אינטערוויו האלב האלב.
אקעי, סאו ביסט געווען אין מאנסי, און אויב געדענק איך ריכטיג, האסט מיך אמאל געזאגט אז

צו לערנען ביי דער זיידע? נישט צו לערנען, ער האט נישט קיין ישיבה פאר מיר, אבער איך וויל. די ישיבה איז געווען נאר פאר בית מדרש בחורים? יא. אכצן און העכער, אקעי.
און ער האט, עט דעט טיים הי דידנט העוו א ישיבה, הי לעפט באר יעקב, הי דידנט העוו א ישיבה, הי וואס גיווינג, מיי גרענדפאדער וואס גיווינג א שמועס אין די מיר. עוורי טוסדעי הי איז גיווינג א שמועס אין קול תורה און בית וגן, הי איז הי העד היז בית המוסר, הי העד אדער טינגס הי וואס ביזי דואינג. וואס איז געשען מיט די ישיבה אדמור? ער האט געגאנגען פון די ישיבה און נאכדעם ער האט געעפענט א נייע ישיבה. ווי ביסטו געגאנגען לערנען אויב נישט ביי אים? אז איך האב, מיין טאטע האט געזאגט. איים נאט העלפינג יו.
קענסט גיין אבער איך גיי דיך נישט העלפן. איטס יור פראבלעם. דאס איז א אינטערעסאנטע מהלך ווייל אסאך עלטערן וואלטן געזאגט איך גיי דיך איך לאז דיך נישט גיין דו קענסט נישט גיין לייק איים סטאפינג יו. ניין דו ווילסט גיין נאו פראבלעם אבער עס איז נישט מיינע. וואס מיינט איים נאט העלפינג יו דארפסט אליינס צאלן די טיקעט וואס. נא.
איים נאט גאנא געט יו אינטו ישיבה ווען איי דאנט טינק איטס די רייט טינג פאר יו. אבער ער האט דיך געלאזט טון וואס דו האסט געוואלט טון? יא, איך האב גערופן מיינע זיידע,
און איך האב געזאגט אז איך וויל קומען צו ארץ ישראל, געזאגט רוף צו מיר צוריק נאך צוויי וואך.
אקעי. כ'האב גערופן צוריק, ער האט געזאגט איך האב איך האב געקלינגען צו מיינע תלמיד, ער האט א ישיבה, עס איז דא לעבן מיין מיין מיין ניר מיי האוז, ס'איז א גוטע ישיבה. ס'איז נישט א גוטע ישיבה, ס'איז געווען די בעסטע ישיבה אין ארץ ישראל. וועלכע ישיבה איז דאס?
אור אלחנן ישיבה קטנה, לצעירים. אור אלחנן.
אור אלחנן ישיבה קטנה. אקעי.
איז געווען די הארווארד פון ישיבה קטנות. איז געווען ממש איך האב איך האב גע איך האב געקומען צו די ישיבה פאר טענט גרעיד, און איך ווייס נישט ווי צו לערנען. איך ווייס נישט גארנישט. די קינדער דארטן לערנען גמרא פון אכט אכט יאר אלט.
איך בין פיפטין יערס אולד, איי דאנט נאו האו טו לערן א גמרא. איז געווען זייער זייער שווער. זייער שווער פאר מיר. און מיין ברודער האט זייער מורא געהאט אז איך וועט קרעקינג און איים אוט, גאנע גאו טו די ארמי, איז געווען זייער ווערי וואריד, איך האב געזאגט איך וויל לערנען, איך וויל לערנען, איי וואלד דאווען לעיט עט נייט, איי וואלד קריי, עסק השם, איך וויל לערנען דיינע תורה.

סעטע מיין חברותא. פארוואס זיצטו דארטן? מען דארף טאנצן! מען דארף טאנצן! דו פארשטייסט וואס זאגט דא די גמרא? געזאגט, איים יוזט טו איט אלרעדי. האו קען יו בי יוזט טו איט? דאס איז די מאוסט דעלישעס טינג אין די ווארלד. ענד איט וואס די גרעיטעסט גיפט אין די ווארלד טו בי דער, איי וואס דער פאר טו יערס אין ישיבה, אקעי, און נאכדעם איך בין געגאנגען צו א ישיבה גדולה, אויך נישט ביי די זיידע? אויך נישט ביי די זיידע, אויך נישט, אקעי, געווען ביי מיין רבי ר' בערל אייזנשטיין זכר צדיק לברכה, און איך האב געלערנט ביי אים אסאך יאר, און נאכדעם איך בין געגאנגען צו מיין זיידע. ווי אלט ביסטו געווען דעמאלטס?
עיטין נייטין. אקעי.
און איך האב איך האב געזיצט לעבן מיין זיידע שחרית מנחה מעריב די גאנצע די גאנצע טאג. ער האט געגעבן א שיעור?
ער האט געגעבן א שיעור. ביסט געזעצן לעבן אים?
יא.
האסט אסאך דעמאלטס געלערנט פון אים? אה.
אזויפיל. איך האב געעסקט אים קוועשאנס אלל דעי. און געדענקסט אלעס? נישט אלעס, אסאך. ווי לאנג ביסטו געווען דארט ביי אים? איין יאר.
איך האב געהאט א פראבלעם מיט די צבא, מיט די ארמי. ווייל דו ביסט אן איזראעלי סיטיזען? יא.
אז איך האב נאר געהאט איין יאר. אבער אין די איין יאר זאגסטו האסטו קונה געווען אסאך. איך האב אויך געדבענט פון פון פופצין יאר אלט, איך האב געווען ביי אים נישט ביי אים אין ישיבה אבער אבער ארום אים, אין היז נאנט צו האוז אים, אלל די יא.
טיים. אויב ביסט איינגעשטאנען אין זיין הויז? יא. אה, אקעי. און איך געדענק איין זאך זייער זייער קריסטאל קלער. אקעי.
מיר האבן געמאכן א ועד. א ועד איז עבודת המידות. וואס מיינט דאס?
דאס איז נישט קיין חסידישע, וואס איז א ועד? א ועד איז א חבורה. א גרופ אוו גייס וויר גאנא ווארק אן מידות טאגעדער. אקעי.
חבירה, דאס איז א חסידישע ווארט. א חבירה. און מען האט גערעדט פון די מידה פון גאווה. אקעי.
ווי ווי
האו דו יו ווארק אן דיס מידה אוו גאווה. אקעי. נאובאדי וואנטס טו בי א בעל גאווה, ס'איז א שלעכטע מידה. מ'קען פרעגן מיין זיידע. ער האט געזאגט. דאונט ווארי. יאל געט מעריד, יור ווייף וויל טעיק קעיר אוו איט.
יא אמת. סאו הי דידנט וואנט עניוואן טו ווארק אן גאווה. פיק סאמטינג עלס. יו האוו אדער מידות טו ווארק אן. אהא. דעטס א גוד וואן. לאמיר נעמען א שנעלע ברעיק צו באדאנקען די דריטע ספאנסער פון די עפיסאוד, דזשוי רייד ליעסינג. גייז, חול המועד קומט. מען דארף גיין אויף טריפס, ס'איז א גרויסע מצוה, יעדער ווייסט אז חול המועד גייט מען אויף טריפס אליינס מיט די ווייב און די קינדער מיט די משפחה, מיט די האול עקסטענדעד פעמילי, און מען דארף האבן גוטע וויהיקלס כדי צו קענען ארויספארן און צוריק אהיים קומען סעיפלי און קאמפארטעבלי, דאס איז ווי דזשוי-רייד קומט אריין, דזשוי-רייד ליעסינג איז מיין פרעפערד ליעסינג קאמפעני, איך האב שוין געארבעט מיט זיי פאר אפאר יאר, גענומען צוויי ליעסעס פון דזשוי-רייד, און איך בין זייער צופרידן מיט זייער סערוויס, ווייל מענדי ווייס און זיין טיעם שטעלן צו אמעזינג קאסטומער סערוויס אויך גוטע פרייזן, אבער די מעין זאך איז די סערוויס, איטס א קאנסיערדזש סערוויס, אלל יו העוו טו דא איז סיין, זיי נעמען קעיר פון אלעס פון א' ביז ת', מען שיקט דיך א פי די עף, דו סיינסט עס, און דו ביסט גוט דו האסט א נייע וויהיקל, דא נאט וועיט טיל די לאסט מינוט, ס'איז דא יעצט גוטע דיעלס, כאפטס אריין, קאל ר' מענדי, זיין פאון נומבער איז. טרי פאר סעווען פייוו פייוו פאר וואן טו סיקס סיקס, טרי פאר סעווען פייוו פייוו פאר וואן טו סיקס סיקס. שקויעך דזשוי-רייד! לאמיר באדאנקען די פערדע ספאנסער פון די עפיסאוד, טורף אפיס פורניטשור. איך בין יעצט דא אין מיין סטודיאו, מיין סטודיאו וואס טורף האט געבויט. זיי האבן עס געבויט מיט זייער אמעזינג מאטעריאלס, זייער גוטע קאסטומער סערוויס, זייער פלענינג, זייער אמעזינג עמפלויאיס, ר' שיע מאיר, ר' שרגא שטיין, די חברה זענען געווען מיט מיר throughout די גאנצע דזשורני, פון קאנצעפט, דעזיין, פלענינג, קאנסטראקשען, פאוסט קאנסטראקשען, וואטעווער איי נידעד דעי ווער דעיר פאר מי ענד דעי קען דא די סעים טינג פאר יו, אויב זוכסטו פורניטשער אין די אפיס ספעיס, אין די קאמערשעל ספעיס, פאר א האספיטעל, פאר א נורסינג האום, פאר א דארמעטארי, פאר א ביזנעס, פאר א דאקטארס אפיס, וואטעווער יו ניד זיי וויל געט איט דאן פאר יו איזילי ענד קוויקלי, העסל פרי און ס'איז גוטע קוואליטי, איך זאג ענק חברה, דער וואס איז געווען אין מיין סטודיאו ווייסט, דער פלאץ איז געבויט שטארק מיט גוטע קוואליטי מאטעריעלס, קאל טרף טודעי, די פאון נומבער איז טרי פאר סעווען פאר עיט ניין טו וואן עיט וואן, טרי פאר סעווען פאר עיט ניין טו וואן עיט וואן, מ'קען אויך גיין צו די וועבסייט turfoffice דאט קאם טרי פאר סעווען פאר עיט ניין טו וואן עיט וואן שקויעך טורף פורניטשער. צו אדווערטייזן אויף טיף טיף פאדקעסט פליז קאל, טעקסט אר סענד א מעסעדזש טו סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו דאס איז מיין אדווערטייזינג אפיס, קען אויך שיקן א וואטסעפפ, סעווען וואן עיט טרי ניין פייוו טרי פאר סיקס פייוו דיין ביזנעס קען זיין פיטשערד דא, דו הערסט יעצט די עד דאס מיינט אז אדווערטייזינג ארבעט, און די נעקסטע עד קען זיין דיינס, קאל טודעי, סעווען וואן עיט, טרי ניין פייוו, טרי פאר סיקס פייוו, ווי אפרישיעט אלל אוו אר ספאנסערס און סופארטערס, שקויעך, יעצט לאמיר צוריק אריינגיין אין די עפיסאוד. סאו ביסט געווען ביי אים א שטיק צייט, נישט נאר איין יאר, ווייל ביסט געווען האסט ביסט איינגעשטאנען ביי אים אין זיין הויז, סאו פון די זעקס יאר לאמיר זאגן וואס די ביסט געווען ביי אים, ביז איין און צוואנציג האסטו געזאגט?
אויב קענסטו נעמען איין זאך וואס ער האט דיך אויסגעלערנט וואס דו נעמסט מיט מיט דיר א גאנץ לעבן, וואס וואלט געווען די איין לעסאן וואס דו קענסט זאגן אז דאס איז געווען די גרעסטע זאך וואס ער האט דיך אויסגעלערנט?
ער האט געזאגט אסאך פון די בעל שם טוב, ער האט געווען א ליטווישער אבער ער האט געהאט אסאך שייכות מיט די, ער האט געלערנט די עש דת פון די אזשעראווער. אקעי.
ער האט אסאך געהאט א געפיל פאר

און איז אויכעט אין די ספר. עס איז אין זיין ספר?
יא. אבער פון דא טאקע זעט מען אז עס איז דא אסאך מענטשן וואס, ליידער איז עס א זאך וואס איך זע אסאך, מענטשן זאגן, אוי איך בין א ליטווישער איך קען נישט נעמען פון די חסידים, איך בין א חסידישער איך קען נישט נעמען פון זיי, און אויב מען קוקט אריין טיף אין די אין די ענין פארשטייט מען אז עס איז אלץ קאנעקטעד, עס איז איינס אלץ איין גרויסע זאך. תורה אחת היא.
יא. איך האב געווען ביי ר' ר'. הרב מארגענשטערן. ביטשע מאיר? רבי איטשע מאיר. אקעי.
כ'האב גע. איי העד די אפערטוניטי טו מיעט וויט רבי איטשע מאיר. ער האט מיר געפרעגט, נו, דו זענט אין יוסטאן, וואס לערנט ער? וואט דו יו טיטש? וואט דו יו לערן? איי סעד, תורת השם. געפרעגט, יא, אבער. דער איז מעני דיפרענט פעטס, ער סעד ביהמ ד דרכך זיין א ספר, עס איז נישט מוסר? אלי שור איז נישט חסידות? ביידע די זעלבע זאך, איך קען דיר ווייזן ווי די האט די זעלבע ווערטער די זעלבע זאך אין מוסר און אין חסידות, די זעלבע זאך, זעלבע זאך, איטס בילדינג א רילעישאנשיפ וויט הקדוש ברוך הוא. דעטס וואט איטס אבאוט. וואס מאכט נישט אויס ס'איז חסידות און ליטוויש דאזענט מעיק א דיפרענס. בארעכעס.
אקעי, סאו יעצט ביסטו איין און צוואַנציק יאר אלט, און דו זאגסט אז דו האסט געהאט א פראבלעם מיט די מיליטער, וואס איז געשען?
גארנישט, איך בין א איזרעילי, סאו איי גאטע געט אוט. מוזט ארויספארן פון די קאנטרי. יא, איך בין געגאנגען צו לעיקוואוד און איך האב חתונה געהאט מיט טווענטי טרי יערס אולד. לעיקוואוד בית מדרש גבוה? יא. אקעי. און נאכדעם נאך חתונה מיר האבן צוריק געגאנגען צו ארץ ישראל. און דעמאלטס נאכן חתונה שוין מער נישט געווען קיין פראבלעם מיט די ארמי? ווי פיגערד איט אוט.
אקעי.
איך געדענק נישט וואס ס'איז געווען. און ווי לאנג צוריק האסטו חתונה געהאט? טווענטי פאר יערס. טווענטי פאר יערס, אקעי. סאו דו ביסט דרײַ און צוואַנציק. ביסט. פיר און צוואנציג יאר צוריק. אקעי, סאו ביסט דרײַ און צוואַנציק דעמאלטס, האסט חתונה מוז קיין ארץ ישראל, וואס האסטו געטון דארט? איך האב געגאנגען צו כולל צו לערנען צו קריגן א סמיכה. אקעי, האסט געהאט א געוויסע דירעקשאן? א. יא, איך האב געוואלט גיין אין צו קירוב. קירוב רחוקים.
וואס עפעס?
דאס איז איינע פון די זאכן מיין זיידע האט געזאגט מען דארף האבן אחריות פאר כלל ישראל.
עס מיינט אז נישט נאר וואס עס איז דא אידן אין אונזער קהילות און היימישע זאכן. כלל ישראל ווי לוזינג ווי לוזינג כלל ישראל דער אינטערמערינג רייט ס'איז נישט קיין פשוטע זאך ס'איז אן אחריות. אקעי.
דארף נעמען אחריות און און און מאכן א הצלה פאר זיי. סאו ווי גייט מען אויב וויל איינער ווערן אינוואלווד אין קירוב רחוקים ווי גייט ער צו לערנען אזא זאך? אז איך האב געגאנגען צו רבי יצחק ברקוביץ ער האט א כולל די דזשערוסעלעם כולל אין אקעי. ירושלים. מיין ברודער האט דארט געלערנט אויך. יא יא יא.
א פיינע יונגערמאן. יא ברוך השם.
מ'דארף אים ברענגען צו יוסטאן. צו טעקסעס יא.
הלוואי. אז מיר האבן געלערנט, מיר לערנען הלכות שבת, הלכות נידה, הלכות מקוואות, הלכות בשר בחלב, תערובות, דם, מריחה, אלץ. און מען קריגט א סמיכה, מיר ווערן רבנים. און נאכדעם, איך האב געגאנגען צו ברידזשפארט קאנעטיקעט. ברידזש וואן סעקאנד, ווי לאנג נעמט די גאנצע פראסעס צו ווערן א? דריי יאר, מינימום דריי יאר. פון דריי, סאו קומסט פון בעיסיקלי א ישיבה בחור און אין דריי יאר מאכט מען דיך א רב? אהה. אקעי. עס איז אסאך לערנען, עס איז אסאך.
סטאדיאינג, טעסטס. אלץ.
אקעי.
און דאס איז דא עפעס דא א פראגראם

אין חסידישע קרייזן זעה איך נישט אז אז מען לערנט אויס פאר פרויען ווי אזוי צו זיין א רעבעצן, איך מיין א רעבעצן איז א איז א פרוי וואס האט חתונה מיט א רב, פארשטייסט?
יא, א כ, אמת, אבער זי וועט זיין, מיין ווייב איז דא אין יוסטאן טעקסעס, זי דארף וויסן ווי צו רעדן, לערנען, מיט די מיט די מיט די פרויען, מיט יא. יא איך פארשטיי. אז עס איז נישט מענער וואס טיטשינג די ווימען, ס'איז ווימען טיטשינג די ווימען. ר אברהם מגיירס א רייט?
עס א נשים, און שרה מגיירס עס א נשים. אהא, סאו ס'איז דא פאר דעם א מקור. יא. אקעי, סאו די לערנסט פאר דריי יאר ווילסט די זיין א רב, און נאכדעם וויאזוי טרעפסטו א פלאץ ווי די גייסט גיין? ס'איז א האול סוירטש, א האול סוירטש פאר א דזשאב. ס'איז נישט קיין פשוט'ע זאך.
ס'איז א גרויסע מלאכה. און דו קומסט אן אין ברידזש, וואס איז אין ברידזשפארט קאנעטיקעט? איז געווען דארטן אן אפערטוניטי. צו זיין א רב? צו זיין אן אוטריטש דירעקטאר. וואס מיינט דאס?
צו מאכן פעילות, צו מאכן פראגרעמס. סאו ס'איז שוין דא א קהילה מיט א רב, אבער זיי זוכן איינער זאל קומען העלפן מיט געוויסע זאכן. צו ברענגען נייע מענטשן. אקעי. און עס איז געווען טעריפיק פאר צען מאנטס. וואס איז געשען נאך צען חדשים? כ'האב געהאט גענוג.
ס'איז געווען צו קליין? וואס איז געווען די. ס'איז נישט פאר מיר, נישט פאר מיינע משפחה. ס'איז נישט געווען א גוט פיט. אקעי, ס'איז א גוטע פלאץ אבער נישט פאר דיר. א גוטע פלאץ נישט פאר אונז.
אקעי, סאו וואס האסטו געטון נאכדעם? כ'בין געגאנגען צו יוסטאן טעקסאס. וויאזוי ביסטו אנגעקומען אין טעקסאס? איך האב געהאט א חבר און איך האב אים געטראפן, ווי מעט, ביי א קאנפרענס, און איך האב געזאגט, נו,

ק. פאר וועם האט ער געארבעט?
וואס איז געווען זיין ארגענעזעישן? טארטש.
טארטש, אקעי. און איך האב געזאגט אקעי, מען דארף רעדן. ווער איז די חבר אויב איך מעג פרעגן? יעקב פאלאטשעק.
אה וואו, אקעי. שור. סאו ער האט געארבעט דעמאלטס אין די ארגענעזעישן וואס הייסט טארטש. ער איז געווען דירעקטאר. און יעצט ביסט דו די דירעקטאר אויף טארטש. סאו. שוין צוואנציג יאר.
שוין צוואנציג יאר.
סאו ווי אזוי וואס ביסט אהיים געקומען פון די קאנפרענס זאגסט פאר די רעבעצן אז מען גייט קיין טעקסעס? ניין זי האט אויכעט געהאט אינטרעסט. וואס עפעס? מיר האב מיר האב גע. געקומען באזוכן? יא ווי קעים העיר פאר אן אינטערוויו ווי לייקד די פלעיס גרעיט אפערטוניטי. אקעי.
און דו קענסט יוסטאן אביסל, אבער דעיר וואס נאטינג העיר דען. סאו לאמיר צוריק גיין פאר א מינוט, ווייל אפילו היינט, יוסטאן איז זייער א שיינע קהילה, איך וואוין דא, איך בין זייער צופרידן דא, באמת, איך, אויב נישט אין ארץ ישראל וויל איך זיין דא, דאס האנדרעט פערסענט, אבער ס'איז זייער קליין, ס'איז א קליינע פלאץ, און אסאך פון די זאכן וואס די גרעסערע קהילות האבן, האבן אונז נישט, ס'איז אויך דא אסאך זאכן וואס אונז האבן וואס די גרעסערע קהילות האבן נישט, די קוואליטי אוו לייף, געוויסע זאכן, א שיינע ווארעמע קהילה, פאר שור, אבער איך שטעל מיך פאר אז אויב היינט איז עס קליין, וואס איז געווען דעמאלטס צוואַנציק יאר צוריק וואס איז געווען? זיי האבן געהאט איין מנחה מעריב

אקעי עס איז געווען חבד אויך ניין? יא חבד זיי האבן די. אבער נישט אויב די שילן וואס זענען נישט חבד איז געווען איין מנין צוטיילט צווישן צוויי שילן. יא.
אקעי wow וואס נאך? ס'איז געווען עסן דא? אביסל.
איין איין פליישיג איין מילכיג. אקעי היינט האסט דא דרייצן פערצן רעסטוראנטס ברוך השם.

עס איז א קאמבינעישאן אוו טינגס, אסאך אסאך זאכן, די ערשטע זאך איז מיר האבן געעפענט א כולל, אקעי, א כולל איז געווען א כולל נישט פאר קירוב, א כולל פאר כולל, זיי זיצן און לערנען. זיי מסביר ווייל איך בין נישט זיכער אויב די עולם ווייסט וואס מיינט א כולל פאר לערנען א כולל פאר קירוב. אקעי, א כולל פאר קירוב איז די ווי פיינד אוטריטש פראפעשענעלס זיי לערנען אביסל און זיי מאכן פראגרעמס. סאו בעצם א קהילה וואס וויל ווערן מער היימיש מער פרומער גייט ברענגען יונגעלייט וואס זענען טרעינד סיי אין לערנען און סיי צו מאכן קירוב און זיי לערנען אביסל אליינס אבער די עיקר איז אז זיי ברענגען אריין זיי שלעפן אריין בעלי בתים זאלן לערנען אין די כולל מיט זיי און אזוי האט מען א השפעה אויף די גאנצע קהילה דאס איז א קירוב כולל. וואס איז א כולל פאר זיך? מיינט א נארמאלע כולל? א נארמאלע כולל, די זיצן און לערנען די גאנצע טאג, די מאכן נישט קיין פראגרעמס און נישט קיין גארנישט, זיצן און לערנען. סאו פארוואס, אקעי, סאו וואס איז די וויכטיגקייט פון ברענגען א כולל פאר זיך, נישט א קירוב כולל צו ישוב? שטעלט א קהילה.
מיר האבן געברענגט זעקס אינגעלייט. אקעי.
און נאכדעם איז עס געגאנגען, איז געווארן א, וואס מען האט היינט איז די לעיקוואוד כולל.

אלף בית, איינער וויל לערנען חומש, איינער וויל לערנען משנה, איינער וויל לערנען טיאלאגי, סייקאלאגי אין תורה, אינטערעסאנטע זאכן אין אידישקייט, נאו פראבלעם. אקעי, דו רעדסט פון אלף בית, ס'איז דא אידן וואס קענען נישט די אלף בית? יא.
איך האב געהאט א שיעור אין עלען פאר ראש השנה, אין זעקס וואכן זיי לערנען ווי צו רעדן, ווי צו צו ליינען? ליינען אידיש, אלף בית. סאו פרום פון אלף ביז ת' זיי האבן גארנישט געוויסט? גארנישט געוויסט, ברוך אתה השם, אלץ. וואו?
ווי טרעפסטו די מענטשן? הקדוש ברוך הוא שיקט, עס איז זיינע קינדער, ער שיקט אים. שיקט זיי אין חדר צו דיר.

סטארטעד העווינג אודיאו, איי סטארטעד העווינג אודיאו אן די וועבסייט. וואס האסט געגעבן שיעורים און געלייגט אויף די וועבסייט? יא. דאס איז אולד טעקנאלעדזשי, היינט מיר האבן פאדקעסטס און ווידיאוס און שארטס און רילס און וואס ווילסטו. סאו איך בין אביסל פאמיליער מיט דיין ארגענעזעישן, איך ווייס אז ענק האבן א משוגענע נומבער, נומבער וואן אוו פאדקעסטס, נומבער טו אוו ליסענערס, אבער איך מיין אז די מאוסט אימפרעסיוו זאך איז די אמאונט פון שיעורים וואס ענק האבן, וויפיל שיעורים זענען אפנעק יעצט אויף די אינטערנעט? אפאר טויזנט.
קרעזי. און ווער ווער געבט די שיעורים? דו געסט די שיעורים? איך, מיין מיין ברודער איז דא אויכעט. ער איז געקומען, פון ווי איז ער געקומען? ירושלים אויכעט.
אקעי, נייס.
די זעל די האול סעים סעים סעים פעקטארי. אבער האסט אויך אנדערע וואס ארבעטן פאר דיר? יא.

איז דא קיין מחלוקת צווישן די ברידערס? נא, חלילה.
ברוך השם, אקעי. חלילה. ווייל אין א גרויסע חסידות קען ווערן. נאר אהבה.
נאר אהבה.
אקעי, סאו פרשה וואן, פרשה טו. מיין מיין ברודער האט דיס דזשואיש לייף, ס'איז אסאך אסאך עניינים פון פון אמונה. אקעי. מיר האבן ער האט אויכעט כ'דארף דזשואיש היסטארי פאדקעסט. אקעי.
דארפסט נישט זאגן אלע, אבער איך וויל נאר באקומען א איידיע. פרקי אבות.
אקעי.
איך האב פון גמרא, תלמוד. דאס איז פאר ביגינערס, אלל פאר ביגינערס. רייט, סאו א מענטש ווייסט גארנישט קען אריינקומען און פארשטיין דיין זאך? די גאנצע זאך, אלס.
אקעי, וואס הייסט? ס'דא אויך עפעס חסידות, ניין? ליקוטי מוהראן סאמטינג? יא יא, ליקוטי מוהראן מיט רבי אליעזר ברודי. אקעי, נייס, ביג נעים, רבי אליעזר ברודי. ס'דא א דאווענען יא א תפילה, יא יא, פרעיער פאדקעסט. איז דא הלכות שבת? איך דארף דיר זאגן, אסאך פון די שיעורים עס איז פאר מיר. איך זאג צו מיין סטודענטס, יו טינק איטס פאר יו, איטס פאר מי, איך דארף עס לערנען, און אן די וועי לערן איך אויס פאר אנדערע אויך. ווער גאנע שעיר איט וויט עווריוואן. אהא. ענד טענק יו פאר מעקינג מי. לערן.
לערן.
וואו. אבליגעיטינג מי.
ס'איז אגאנצן א אנדערע אפראוטש ווייל אסאך מענטשן ר ה א מענטש קומט אריין גיבט א שיעור האלט ער זיך איך בין א גרויסע קנאקער איך קען אלעס. איך בין נישט קיין גרויסע און נישט קיין קנאקער אקעי איך בין א פשוטע איד וואס וויל לערנען און און האב ליב לערנען. און שעירינג עווריטינג איי קנאו. יו קנאו א' טיטש א', יו קנאו ב' טיטש ב'. דעטס איט. איך האב נישט געוועסט, איך האב נישט געוואוסט און נישט געהאט קלאר וואס איז תפילה. דאווענען. די ווייסט וואס איז די ווערטער דאווענען? דאווענען?
ס'איז א אידישע ווארט, ניין? א אידישע ווארט? ניין.
ניין? ס'איז אראמעיש.
דאוועהן.
סאו פארוואס פארוואס נוצט מען עס נישט אין עברית און נישט נישט אין קודש נישט אין לשון קודש נאר אין.
דאבון. דאווען איז דאבון. דאביון.
דאס איז די די ארמס די וועפענס אוו אבוהון אברהם יצחק יעקב איז תפילה. אה דאביון פון אונזערע עלטערן. יא. און מען האט עס געידישייזד. יא. דאווענען. פש. יו לערן סאמטינג ניו עווערי דעי. איים טעלינג יו.
איך גלייב אז רוב מענטשן וואס הערן דאס גייען נישט וויסן ביז דו זאגסט דאס. אקעי, סאו נאו יו נאו. יור וועלקאם. טענק יו.
סאו. סאו, באט איל טעל יו.
איי וואנטעד טו אנדערסטענד, איך האב געוואלט פארשטאנען וואס איז מודה אני, ראשית חכמה, ברכת ציצית, תפילין, ברכת התורה, ברכת השחר, קרבנות. זיך אפגעמאכט א שיעור, געזאגט יעדע וואך מיר לערנען נאך א שטיקל. אז איך זאל לערנען.
וואו.
און יעצט מיר האב אסאך מענטשן וואס צוזאמען מיר לערנען די גאנצע סידור. דאס איז אן אמעיזינג פוינט, ווייסט פארוואס? ווייל ס'דא אסאך מענטשן וואס זאגן, וואס, איך קען אויסלערנען? ווען איך ווייס וועל איך אויסלערנען! אבער דיין אפראוטש איז פונקט פארקערט, איך גיי לערנען כדי צו קענען אויסלערנען אדער גיי איך לערנען מיט זיי און איך לערן און זיי וועלן לערנען און יעדער וועט לערנען.
נאך אן עקזעמפל איז די תלמוד, פארוואס מאך איך א א מען האט דף יומי, מען האט דף יומי, ארטסקרול, עמעיזינג ארטסקרול, גמרות, וואט דו יו ניד מי טו גיוו א תלמוד קלאס, איל טעל יו וויי, ביקאוז ווען מיי סטודענטס עסק מי, איי וויש איי קאד סעי דיס אלל אין אידיש, ווען מיי סטודענטס עסק מי וועיר דו ווי קנאו דיס פראם, אר די רעבייס מעיד אפ אלל די רולס, יו וואנט טו טרענסלעיט איט? מעני טיימס פיפל. א סטודענט פרעגט, ווי ווייסטו די זאך וואס דו לערנסט מיך יעצט פאר? אפשר האסט עס אויפגעמאכט די גאנצע זאך, ס'קומט ס'איז סתם א שטות, אקעי.
סעי עווריטינג איז אין די תורה.

א טאוזענט טו האנדרעט פיפל. וואס איז געווען אן עווענט?
אן עווענט א דינער.
אקעי.
פעימאס פיפל, עקטערס, סענעטערס, א גאנצע זאך דארט. אקעי, דעי עסקד מי טו דא דברי פסיכא וויט א וויט א פעסטער.
א גלח. א גלח.

סאו איך האב נישט איך האב נישט געפארשטאנט הו איים טאלקינג טו. האסט נישט פארשטאנען?
נישט נישט געפארשטאנען הו איים טאלקינג טו. טאלקינג טו א גלח רייט? איי סעד טו הים דו יו דו דעט פאר יור קאנגרעגענס?
פאר יור קאנגרעגענס דו קוועסטשען ענסערס? און הי לוקס עט מי הי סעיז דו יו נאו הו יו טאלקינג טו? הי סעיז אין אור רעלידזשען דער אר נאו קוועסטשענס.

זי ניד די סאורס. אהא. איטס נאט אנאנימעס סאורסעס, איטס נאט די ניו יארק טיימס, אור עמי.
יו נאו וואט, יעצט פארשטיי איך עפעס. ס'שטייט אז, איך ווייס נישט פונקטליך די ווערטער אבער אפילו דאס קען איך נישט נאכזאגן באט.

ווערי נייס. לאמיר באדאנקען די פיפטע ספאנסער פון די עפיסאוד סאוט סייד סמאוקהאוז, אויב זוכסטו א גוטע סענדוויטש ווייל דו ביסט הונגעריג און דו זוכסט צו עסן, אבער נישט סתם עסן, איך מיין עסן גוטע פלייש, גערייכערטע פלייש, סמאוקד מיעט, די בעסט אין אמעריקא, ווי גייסטו גיין? צו סאוט סייד סמאוקהאוז אין לעיקוואוד, מיין קאזין יצי, ער ווייסט וואס ער טוט, ער טוט עס שוין פאר אסאך יאר, און פארדעם אפילו ווען איך וואס איך וואוין דא אין טעקסעס און דא אסאך גוטע פלייש דא אין טעקסעס, ווען איך קום צו די ניו יארק און ניו דזשערסי עיריע גיי איך צו לעיקוואוד און איך קויף עפעס ביי יצי ווייל זיין פוד איז סימפלי אמעזינג און ווארט א טריפ פראם עניוועיר. גאו אין דעיר טודעי, די אדרעס איז תרי וואן פייוו סידער ברידזש עוועניו לעיקוואוד ניו זשערסי, וואס איז די זיפ קאוד?

איי וואנט סאוט סייד דאט קאם ס'גייט זיין א לינק ערגעץ דא אין די דעסקריפשן אין די בייאו. סעווען טרי טו ניין סיקס וואן סיקס וואן טו סיקס שקויעך יוסי שקויעך סאוט סייד. לאסט באט נאט ליסט, ס'איז דא א ארגאניזעישאן וואס הייסט דעילי גיווינג, דעילי גיווינג איז אן אמעיזינג ארגאניזעישאן אמעיזינג סערוויס וואס זיי העלפן דיך געבן צדקה איין דאלער א טאג כדי אז דו זאלסט קענען האבן די מצוה פון געבן צדקה יעדן טאג עווערי סינגל דעי נאו מעטער וואט. איינמאל א יאר נעמט מען פון דיר דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק דאלער, three hundred and sixty five dollars, און זיי געבן יעדן טאג איין דאלער פון דיין געלט צו צדקה צו אמעיזינג ארגענעזעישאנס וואס זיי האבן געוועדעד, זיי האבן געמאכט ריסערטש זיכער צו מאכן אז די ארגענעזעישאנס טוען גוטע זאכן מיט די געלט, און די געלט גייט באמת ווי די ארגענעזעישאן זאגט אז ס'גייט זיין, און וואו ס'גייט גיין. סאו, גאו טו דע וועבסייט טודעי, גיי צו דעילי גיווינג דאט ארג, DAILYGIVING דאט ארג, און גיב אריין דיין קרעדיט קארד אינפארמעישן, ווער א דעילי גיווער, געב איין דאלער צו צדקה יעדן טאג, ס'פילט גוט, גיווינג פיעלס גוד, איך זאג ענק, ס'נישט דא א גרעסערע און א בעסערע פיעלינג אין די וועלט ווי געבן פאר אן אנדערע איד, סאו געט איט דאן, ס'איז ביליג איין דאלער א טאג, דו האסט א מצוה יעדן טאג, און עס פילן גוט. dalygivining דאט ארג, זאג זיי אז שלומי זיינס האט דיר געשיקט, שכוח דעלי גיווינג. סאו. סאו איי וואנט טו טעל יו אבאוט וואן אוו די פראגרעמס ווי דיד, איי געט א פאון קאל וואן דעי, שי סעיז היי קען איי פליז ספיק טו ראביי וואלפיס ספיקינג, שי סעיד, איי הערד דעט. ווער רופט ביי די וועי?
זי איז א א הייליגע אידיש אידישע פרוי, און זי האט געהערט אז איך בין אן אייניקל פון א בעל מוסר. אקעי. מוסר. איי וואנט טו נאו איף יו קען קאם טיטש מוסר און מיינע קאנסערוואטיוו סינעגאג. א קאנסערוואטיוו שול. קאנסערוואטיוו שול.

סאו מיש דיך נישט אריין אין זייערע מנהגים און זאכן, קום לערן פאר און ארויס. אקעי. און קאם טיטש און ליוו. אקעי. סאו איט וואס א טרי וויק סיריס, ענד איט וואס אמעזינג. ממש אמעזינג. אסאך אסאך מענטשן דארטן.

געזאגט יא! מען געגאנגען מען געפארט איז געווען איי רימעמבער די דעי איט וואס פאורינג רעין פאורינג רעין ענד ווי געט דעיר מיט די ראביי מיט די פרעזידענט מיט די העד אוו עדיוקעישאן אקעי אן א פרומע איד זעהט מען מיט א קאפל מיט פאות איים נאט היידינג עניטינג אבער סאיז לייק יו קאמינג טו טיטש אס ארטאדאקסי? סעד נאו איים קאמינג טו טיטש אידישקייט. וואט איז די מין אידישקייט? סא ווער נאט גאנא טאלק אבאוט מחיצה, ווער נאט גאנא טאלק אבאוט שבת, ווער נאט גאנא טאלק אבאוט כשרות, ווער גאנא טאלק אבאוט האו טו בי א גוד פערסאן, האו טו בי א גוד פאדער, א גוד מאדער, א גוד האזבענד, א גוד ווייף, א גוד טשיילד, א גוד נעיבאר, א גוד פרענד, מידות, ווי לאוו דעט, עס לאנג עס יו דאנט טיטש אבאוט ארטאדאקסי, זיי האבן עס אין א פיר.
פיר פרייטענד. אז די מורא אז זיי גייען אלע ווערן פרום וואס. יא.
דאס איז די.
יא. ס'איז פונקט די הפך פון פון וואס אלע אנדערע האבן מורא. אקעי. אקעי.
אז סאו ער האט געזאגט די ראביי האט געזאגט פאר וויקס יו קען דא א פאר וויקס סיריס. הי דיד פאר וויקס און די פיפל ריעלי אינדזשויד איט.

הי סעז עז לאנג עז איים ראביי היער דיס קלעס איז נאט סטאפינג. Wow.
סאו דו האסט גענומען די מענטש וואס האט אזוי שטארק מורא געהאט אז א פרומער גייט אריינקומען אין זיין שול און אויסלערנען פאר אלע מענטשן ווי אזוי צו זיין פרום, און האסט אים געמאכט בעצם פאר דיין גרעסטע פען. ברוך השם.
דען איי סעד וואן סעקאנד, איים אין א קאנסערוועטיוו, איים אין א רעפארם.

ענד ווי העוו אנבעליוועבל דען קאלמאן יו מענשענד. יא. דען קאלמאן ער האט געווען די פרעזידענט פון איינע פון די רעפארם שולס. ער האט געווען די פרעזידענט נאט אנלי דעט ער האט מיר געזאגט ווען איך האב געקומען דארטן ער האט געווען ווערי ענגרי ארטאדאקס קאמינג העיר וואספארא זאך. ער האט מיר געזאגט וועגן א ספעשל מיטינג מיט די ראביי מיט די פרעזידענט מיט די גאנצע באורד, וואט דו יו וואנט? יו גייס אינווייטעד מי היער טו טיטש דזשודעאיזם דעטס איט. ער האט מיר געזאגט איך בין אן עיטיאיסט, איך בעליוו נישט אין גאט.
סאו פארוואס קומסטו צו מיין שול אויסלערנען? וואס ווילסטו פון מיר?

ראביי! דו האסט מיר נישט געזאגט אז מען טאר נישט בראשינג מיי טיעט און שבת? איי סעד יו נאט דעיר יעט. הי סעיז נאו, איי דזשאסט, איך האב יעצט געלערנט איט, איך האב נישט געוואוסט. אסאך וואס דו וואס וואס מיר ווייסען נישט. לאט לאט, סלאולי סלאולי.
פון דער פון דא זעהט מען אז מען טאר נישט אויפגעבען אויף קיין שום איד, קיינמאל נישט. נעווער נעווער, נאט אנלי דעט, יו נעווער נאו הו דער פערענטס ענד גרענד פערענטס ווער, יו נעווער עווער נאו. וואס מיינסטו צו זאגן?
ביפאר, ווי דינט טאלק אבאוט ווען איי וואס א בחור איי ווענט טו ראשע, איי וואס אין יוקרעין מעני טיימס, אויך פאר קירוב? פאר קירוב.
אקעי.
איי ווענט וויט יענקי בלייך אין אין וויט סטאלין. אקעי. זיי העד אווער דעיר אין קיעוו. ענד וואן אוו די קידס האב אים געלייגט תפילין. נאכדעם איינער האט מיר גענומען אויף די זייט האט מיר געזאגט דו ווייסט ווער איז ער? ניין. ער איז אן אייניקל פון איינע פון די גדולים פון יוראפ. ער האט דיר געזאגט וועלכע גדול? יא.
דו ווילסט נישט זאגן? ניין.
איינע פון די גדולים, די חסידים, די ליטוויש, יעדער איינער ווייסט. פארוואס ווילסטו נישט זאגן?
דארף עס נישט זאגן. אקעי. איך בין אין שאק.

נאון. דעטס אווער דזשאב.
איי וואס שאקט.
אבער דו ווייסט, ס'איז נישט נאר וואס מענטשן וואס זענען נישט אזוי פרום וואס קומען אן צו דיין זאכן, ס'איז דא אסאך מענטשן, פרומע אידן וואס הערן אויס דיינע שיעורים, און ווייל מ'קען, ס'איז א פלאטפארם ווי עני מענטש קען לערנען. איך, איך אסאך מאל, איך בין איך איך שעם מיך נישט, און ווען איך בין געווען אין ישיבה האב איך נישט קיין סאך געלערנט, איך בין געווען ביזי מיט אנדערע זאכן ווייל איך בין געווען א טיפש דעמאלטס, און יעצט האב איך חרטה, איך וואלט געקענט לערנען מער, אסאך מאל הער איך אויס דיינע שיעורים, ס'העלפט מיך, הלכה, דאס יענץ, ס'איז דא גוטע ידיעות דארט, און ס'איז סאמטינג פאר עוועריבאדי. I'll tell you, I started a podcast called the Parsha Review Podcast. פארוואס פרשה ריוויו? איך ווייס נישט די פרשה. איך האב געוואלט לערנען די פרשה. אה, איך האב געמאכט א פאדקעסט. אזוי האסטו לערנען?
יא. אז איך האב געמאכט יעדע פרשה, די האול ריוויו. וואס גייסט דורך די גאנצע פרשה? די גאנצע פרשה.
ווי לאנג נעמט עס? עיט מינוטס.
אכט מינוט? די גאנצע פרשה?
די גאנצע פרשה.
זאגט אז א יונגערמאן אדער א בחור וואס האט נישט געלערנט א גאנצע וואך, קען אהיים קומען ערב שבת נאך חצות, הערן אכט מינוט פאדקעסט ער וועט נאך האבן א תורה איבערצוזאגן ביי די סעודה. אמת.
Wow.
מעשה שהיה. Good to know.
און נאך מער, איז נאך דעם ריוויו, איך I share a few things on the whole picture of the פרשה.

איים נאט אידער. באט איטס דער.
איטס דער. ווי מענטשן זענען ביסטו דארט. יא.
אקעי, נאו, עס ווערט שוין שפעט, שוין כמעט, כמעט פינף אזייגער פארטאגס, דו מוזט מארגן ארויס פארן צו א פאר א לאנגע ראוד טריפ, איך מוז זיין ביי שחרית אינדערפרי, און. איך מוז אויכעט. דו מוז יא. איך האב צוויי שיעורים מארגן פרי. אוי מיי גודנעס.
אקעי, סאו, די שאלה איז צו מען זאל ווייטער רעדן אדער אפשר זאל מען דא אויפהערן, און איך האף אז מען וועט מאכן נאך א עפיסאוד בקרוב. מאכן א פארט טו. לעטס דו לעטס דו אנאדער עפיסאד.
ווייל כ'האב נאך אסאך זאכן וואס איך מוז דיסקאסן מיט דיר. מען מוז, מען האט נאכאלץ נישט גערעדט וועגן טעקסעס, אמעריקען פאליטיקס, די פרעזידענט, איראן, ס'דא אסאך זאכן וואס איך וויל נאך קאווערן דא אבער ס'איז שפעט. און און מען דארף אויכעט רעדן פארוואס איך בין אן אנטי זייעניסט אן א זיוניסט צוזאמען. סאו ביסט א ציוני און אויך א און אויך א נטורי קרתא? ניין נישט נטורי קרתא אבער אנטי זיוניסט. אנטי זיוניסט אקעי.
סאו חברה הערטס אויס ס'גייט קומען נאך א עפיסאד בעזרת השם כ'ווייס נישט פונקטליך ווען אבער ס'גייט זיין. טענק יו ראביי וואלבי שקויעך פאר זיין דא. אויך דו האסט א גרויסע זכות דאס איז די דו ביסט די ערשטע גאסט דא אין די סטודיאו אין די נייע סטודיאו. אוי איי לאוו די סטודיאו איטס ביוטעפול. ברוך השם און איך האף אז דו וועסט נאך צוריק קומען אסאך מאל ברענג אנדערע חברים.
איי אפאלעדזשייז פאר מיין אידיש איז ארעדי ראסטי.
ווערי ראסטי. דו האסט מיך היינט אויסגעלערנט אביסל ענגליש.
שכוח. טענק יו.
שכוח שלום. שכוח פארן אויסהערן, פארן צוהערן, פארן וואטשן נאך א עפיסאוד פון טיף טיף פאדקעסט, איך וויל ענק זאגן חברה, איך עפרישיעט ענק אלע, עווערי סינגל וואן אוו יו הו ליסענס הו וואטשעס, איי לאוו יו, איי עפרישיעט יו, טענק יו סאו מאטש, און ס'גייט קומען אסאך גוטע, פרישע, געשמאקע, קריספי עפיסאודס אין די פיוטשער, סאו סטעי טונד, האטס אלע א לעכטיגע יום טוב, א גוט שבת, ס'זאל זיין גוט ביי ענק אלע, ענד טראסט מי, ס'קומט שיינע גרויסע אמעזינג זאכן, שקויעך אייבערשטער פאר די זכות צו קענען מהנה זיין אידן מיט די פאדקעסט, האוו א גוד וואן, סי יו לעיטער, גוד ביי.